Mai va Doc Judah vosara vachiisirwa mushonga mune zvokudya apo vachibva kuradzika mwana wavo Doc Judah. Kusangana kwataita zvakare pano pa YouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe zuva ranhasi tiri kutaura nhau yaamai ava vadog juda pobuda nhau dzinova dziri nhau dziri kurwadza zarwadza ruzhinji rwenyika yezimbabwe apo apobuda mashoko mushure mekunge standmaster flex anova akabatsiridza ah, dog juda ah, and also akaenda kunoradzika dog juda uko kumba kwaamai dok juda unova uri musha wakatengerwa utsva wakatarisirwa kunzi ugovakwa nebamlo uh, construction so uh, stani master afonera amai uh, vadok juda achivabvunza kuti muchange muripo pamusha wenyu zvarini kuitira kuti vebamlo construction vasvike pamusha wenyu vakuvakirei amai vajudha vakataura vachiti pane kwandinoda kumboenda ndozodzoka asi pane zvakamboitika after vanhu vaparadzana vachibva parufu rwadog juda mai vajuda vatsanangura vachiti ah, vakaisirwa muchetura ah, mutii yekumwa vari pamusha apa eh, zvinova zviri kunzi muzvikafu zvakawanda vakaisirwa mushonga unova wakazobatsiridzwa nehama dzavo dzepedyo dzaivarambidza kudya vakazonodya kuchikoro kwaidzidza mwana wavo uyu zvinova zvaita kuti veruzhinji vataure vachiti Hama dzepedyo dzobuda pachena kurakidza kuti ah, vari kudzimbikana nezvakaitirwa ah, nezvakaitirwa ah, Dok Judah namai vake pakutengerwa musha nekuvimbiswa kuvakirwa ah, kwavari kuita. And also vanhu votaura vachiti takagara tazvitaura kuti rufu rwaDok Judah ah, rune chekuita nehama pamwe chete neshamwari dzepedyo dziri kudzimbikana nemaropafadzo avanga vakuitirwa neruzhinji rwenyika yezimbabwe so uh, nhau iyi yatenderedzwa ichiziviswa kunzi mai vadok judah vakasara vachiisirwa mushonga amutie vanhu vari kubatwa nemweya wegodo kusada kuona mai vadok judah vachibudirira mai mai ajuda ofira here musha uyu tinoti wakaipa haana simba pamusoro peupenyu hwenyu ndo mashoko everuzhinji vachitaura pamusoro pechiitikwa ichi zvinhu zvekurwadza zvinhu zvekusiririsa asi vari kunzi ah, vakapukunyuka pazvese izvi nekuda kwehama dzavo ah, dzaivarambidza kuti ichi musabate ichi musatore sezvo pari kunzi pakasiyana nepakasiyana ah, vaiisirwa eh, mushonga uyu ndidzo nhau dzataiva tikabata tinoramba tichikupai zvizhinji zvinhu zviri kudzimba mwoyo zvinhu zvekurwadza vanhu vari kuti chii chiri kunyanya kuitika kuna mai vajudha vanhu vachiti haa kune vanhu vasina rudo chokwadi vari kurwadziwa naamai ajudha kechingani vamwe vakati munhu akaisira mai judha ndiye akauraya judha akuda kuparadza musha wese ndo mashoko evamwe ndidzo nhau dzataiva tikabata zvinhu zviri kusiririsa zvinhu zviri kurwadza ende ukaona munhu achitaura uh, achitaura pamashoko anga achitaura pacall unonyatsoona kuti munhu ari kudzimbikana ukuwo havasati vapedza kuchema mwana wavo ukuwo vopiringishwa nedambudziko rimwe ravaa kuigirwa ndidzo nhau dzataiva tikabata pano paharare networks